Temu baru kitai ba pelajar Bahasa Iban tusen pelajar Bahasa Iban tau enam bahasa hari tu semilan Ogos dua ribu dua puluh satu kena ke hari Satu agi ba unit semilan tema asil pengelandik jari nya alai keban dikena kitai baka ke sehari tu iya nya Bubtext ba lambar tujuh puluh semilan. Peratika slide ti diberi pengajar. Okey kitai terus enggau pelajar kitai. aaa Objektif pelajar jadi ba pengujung pelajar aaa pengujung pelajar tu lagi pengajar ngarapka kita bala nembiak pengajar ngelala kereban nitihka penerang dalam glosari peratika reti kereban dalam glosari lagi iya dalam bup teks kita jalai iya asil pengelandik jari jadi pelajar ngarap ka kita nemu kereban ti dikena berangkut kena nyimpan barang lagi iya jalai iya terus buka ba lambar tujuh puluh semilan.

bacha artikel tu jadi kitai beratika artikel nyadi dibacha Irma eh pengajar terus enggau genteran keterubah dulu tai meda ba genteran keterubah aaa tu tadi kitai beratika gambar kereban eh kereban wang dia jari iya nyeh um bisi dua bansa dia eh sintung kena kitai bebai ka barang ye bebai ka um utai dikena kitai eh. um kitai berati ka teks genteran keterubah tu. Baca sama sama. Ari kelia mensia endang beguna ka utai tumbuh. Nemu utai tumbuh utai ti tumbuh sebala babas sien. Utai tumbuh ukai semina ke pun pemakai tang ulih nyadi ka perengka ti dikena begaga ka rumah. Kelimpah ari nya iya mega dikena ngaga kereban anyam tauka kereban bukai. Sekeda utai tumbuh ti tau dikena ngaga kereban anyam iya nya rutan, bemban, kerupuk, senggang, akas, purun, daun daun biru enggau mayuh agi ti bukai. Aaa tu ba genteran keterubah iya nya nerang pasal utai tumbuh. Utai tumbuh ti ulih dikena uhh sekali ka ngaga rumah enggau perengka anyam uhh nerangka utai ti ulih digaga. Nya alai kitai meda uhh genteran ke dua kitai bacha sama-sama. Chunto sekeda kereban ti digaga ari utai tumbuh iya nya baduk, seluk, sintung, selabit, tanggul, pemansai, lanji enggau chapan. Kereban tu endang beguna dalam pengidup kitai besehari-sehari lalu dikena nitihka bansa pengawa ti dikereja. ambika banding, lanji enggau selapit dikena berangkut, batuk enggau baka dikena besimpan lalu pemansai enggau bubu dikena berikan. Nya alai ba genteran tu iya nerangka guna uhh guna uhh kereban tu tadi bisi diterang enggau kita mega ulih meda ba glosari lagi ya ba baruh ja. Tai meda genteran ketiga okay sama sama berati ka genteran ketiga kereban tu dikena ari kelia sebedau kereban moden di tengkebang. aaa di tengkebang reti nya tadi di chipta eh di gaga. Iya ukai semina nyadi aris ti berega tang kemaya hari tu iya tau ke pun penatai pemisi uhh aris aris reti nya diturunka uhh turun temurun warisan uhh diwaris. Nya alai tan ka mih aris kitai tu ngaika nyau ditabanka hari pemeran ka mih pengelandik ajar ditu baka we tampung tali utan tampung danan. Nya alai ba genteran ketiga tu iya nya. utai ti dikarapka aaa dalam medical tadi ngambika kitai aaa sayauka uhh tai ngemeranka aris uhh wangka ulih diwaris uhh nya penting amai kitai beratika glosari dia. lalu peda mega gambar. Ba glosari uhh guna iya nama kereban da nya guna kereban uhh kita ulih meda dia batuk baka batuk, seluk, sintung, selabit, pemansai, lanji, tanggui. uhh Bisi da nya bisi uhh guna iya ba sepiak kanan. Ya. Dai terus enggau aaa kitai sama-sama diatu meda latih. Okey beratika latih aja. aaa Latih ba lambar lapan puluh. Dai meda latih nombor satu eh. Meda latih nombor satu. uhh ngiga chuntoh kereban ti digaga ari rutan nitih ka guna ngena kar kayu uhh ditu kita tadi ngelis ka lagi uhh ngelis ka uhh guna uhh guna kereban tadi ngambika chunto um kereban ti kena besimpan neh um nama nama guna kereban ti kena besimpan kita nulis ka dia okay pengaja meri chunto dia um ngiga chunto kereban ti ga ari utan ngena kar kayu lagi kita um nembu ka latih tu eh list ka dia. Ambika chunto pelajar meri chunto dia kena besimpan aaa jadi list ke dia iya nya aaa badu, selo, gentung, raga eeh nya nya kereban ti kena besimpan aaa udah nya Iya ti dikena berangkut, okay, kita meda iya ti kena berangkut baka Selabit, Lanji, Sintong. Ya. Um tu kena berangkut. Um Selabit, Lanji enggau Sintong. Iya ti bukai, iya ti temu kita ulih list ka lagi. Diatu kitai meda latih kedua latih nombor dua kelala bagi kereban tu nitih ka penerang dalam glossary aaa nyau bai tu lagi kita aaa kelala ka udah nya meri penerang iya eh peda ba lambar glossary ba lambar tujuh puluh semilan tadi. Kita meri penerang nya ngambika chunto selabit. aaa Selabit nya dikena kerban dikena ngema barang kasar. aaa Nya selabit. Neh. Baka sida getah aaa ambil chunto aaa kelia orang aaa nadai ping nyadi orang ngena tu tai ke pasar baka. bebeli ka sida berau semua ia’ kitai nyimpan dia. um udah nya pemansai um pemansai kereban dikena berikan jadi tu tadi kena ngulih ka ikan ne um udah nya tanggui um peda ba grocery nya tanggui dikena ngelindung diri ari panas enggau ujan um nya guna tanggui. Ya. Okey kitai meda latih nombor tiga. Aaa latih nombor tiga tu unsur kebat. Eh ba penemu nuan nama pekara ti tau nasalka pengawa ngaga kereban ngelandik jari. Aaa ba penemu kita nama ti ngasuh nasalka pengawa ngaga kereban aaa ngelandik jari. Aaa ngambika chunto. nadai agi utai tumbuh nya laban udah habis uhh udah habis ditebas habis ditebang uhh udah lus dah laban dikena orang uhh pembangunan uhh kena orang ngaga kebun ngaga um kebun bedandang besai ok um udah nya iya ke bukai iya nya sikap mega neh laban ne kitai diatu um belandik ngena um lebih agei ngena perengka moden neh baka nyimpan barang tadi kitai bebeli ka tepui uhh baka chuntoh uhh nya chuntoh diberi pengajar kita ulih ngena uhh saut kita empu lagi nyeh gaga pa bup kita uhh tulis enggau manah lalu uhh enggau nya ne ka tu meh pelajar kita lalu betemu baru ba pelajar ke bukai ila. Ya. Okey, temu baru. Tai bertemu baru ba pelajar ke bukai nya aja.